کۆمپانیای ڕێڵمی ئەتوانین بڵێین کۆمپانیایەکی گەنجانەیە چونکە هەمیشە موبایلەکانی موبایلێکی باشن و دیزاینێکی جوانی هەیە و موبایلەکان تایبەتمەندی باشیان هەیە لە هەمان کاتدا نرخی موبایلەکانی گونجاون بۆیە ئەڵین کۆمپانیایەکی گەنجانەیە ڕێڵمی سی یانزەیان بڵین ڕێڵمی سی ئیلێڤنمان لایە کە موبایلێکی ئاست نزمی کۆمپانیای ڕێڵمیە بابزین ئەم تایبەتمەندیانە چییە سەرتا بزانین لەناو پاکەتی موبایلەکەدا چیمان هەیە و پاشان باسی ئەوەکەن کە تایبەتمەندەکانی موبایلەکە چین بە دڵنیایەوە نابێ ئەوە لەبیر کەین کە نرخی مۆبایلەکە زۆر کەمە و لەمەو دوا لە هەموو ڤیدیۆیەکی بیرواڵادا لێرەدا یاخود لێرەدا لە یەکێک لە شوێنەکاندا نرخەکان بە بەردەوامی تا کۆتایی ڤیدیۆکە نرخی مۆبایلەکانتان بۆ ئەنووسین بۆیە ئەگەر ویستتان نرخی هەر مۆبایلێک بزانن لەمەو دوا تەنها کلیک لە ڤیدیۆکە بکەن وە نرخی موبایلەکە لە سەرەتای ڤیدۆکە تا کۆتایی ڤیدۆکە نرخی موبایلەکە دەنوسرێت ئەمەش لەبەر بەرژەوەندی ئێوە چونکە زۆر داوای ئەمەتانە کرد ئێستاش با بچینە لای کردنەوەی پاکەتی موبایلەکە پێش ئەوەی بۆکسەکە بکەینەوە نابێت لەبیر بکەین کە زەمانی فەڕمی کۆمپانای زێد ئێم سی یاخود زێد ئێم سی گروپ لەبیر نەکەین کە زەمانی فەڕمی موبایلەکانی ڕێڵمیە لە هەموو عێراقدا سەرەتا بۆکسێکی بچوک دەبینین کە چەند ڕێنمایەکی تێدایە و گرنگی پێناین وە پاشان موبایلەکە بە ڕەنگێکی جیاواز باسی دیزاینی موبایلەکە ناکەین و بەردەوام دەبین وە پاشان کەیبڵی مۆبایلەکە کە لە جۆری مایکرۆ یو ئێس بییە واتە ناتوانێت مۆبایلەکە بە خێرایی بارگاوی بکاتەوە ئەمەش دەگەڕێتەوە بۆ نرخی کەمی مۆبایلەکە وە پاشان ئەداپتەرێکی بارگاویکەرەوە کە توانای هەیە مۆبایلەکە تەنها بە دە وات بارگاوی بکاتەوە وە وەک دەبینن ڕەنگی زەردی ناو ئەداپتەر و کەیبڵەکە ئاماژەیە بە کۆمپانیای ڕێڵمی کە بە ڕەنگی زەرد دەناسرێتەوە. لە ڕووی دیزاینەکەیەوە ئەتوانم بڵێم دیزاینێکی سادە و جوانی هەیە کە بڕوا ناکرێت نرخی ئەم مۆبایلە و دیزاینەکەی هاوشێوەی یەک بن چونکە بەڕاستی دیزاینەکەی زۆر زۆر جوانە بەڕای من وە تۆش ئەتوانی لە کۆمێنت ڕای خۆتم دەربارەی دیزاینەکەی پێ بڵێ ڕای تۆ چیە دەربارەی دیزاینەکەی بەڕای من دیزاینەکەی زۆر زۆر جوانە خاستەن وە لە کاتێکدا کە نرخی مبایلەکە بەم شێوەیە کەمە مۆبایلەکە خاوەنداری لە هەڵگری دوانە سیمکار دەکات واتە لە یەک کاتدا دەتوانیت دوو سیمکارت بەکاربێنی وە لە هەمان کاتدا کێشی مبایلەکە تەنها سەد و نەوەد و شەش گرامە کە ئەمە وا دەکات بڵێین کێشێکی مامناوەندە، نە زۆر قورسە و نە زۆر سووکە بەڵکو کێشێکی مامناوەندە و بۆ هەڵگرتن ئاساییە. لە ڕووی ناوەکییەوە سیستەمی موبایلەکە ئەندرۆیدی نەوەی دەیەمە و هەروەها ڕووکاری ڕێڵمی یاخود ڕێڵمی یو ئای لەسەر جێگیر کراوە کە ئەتوانم بڵێم ڕووکارەکەی و سیستەمەکە بە گشتی زۆر زۆر گونجاوە بۆ بەکارهێنانی ڕۆژانە. چونکە ڕووکاری ڕێڵمی یەکێکە لە ڕووکارە جوانەکان لە هەمان کاتدا سیستەمی ئەندرۆیدی نەوەی دەیەم لەبیر نەکەین کە خێرایەکی باشی هەیە و پەرە بە زۆر شت دراوە و کێشەکان زۆر زۆر چارەسەر کراوە لە کاتێکدا کە تۆ دۆخی شەوت هەیە و هەروەها خاوەنداری لەوە دەکات کە دەتوانیت دوو مەسنجەر و دوو فەیسبووک و دوو ئینستاگرام و تەواوی تۆڕە کۆمەڵایەتیەکان بە دوو ئەپڵیکەیشن دابەزێنی بۆ بەکارهێنانی ڕۆژانەت. هەر لە بەشی ناوەکیدا بەردەوام دەبین چارەسەکەری مۆبایلەکە میدیاتێک هیڵیۆ جی سی و پێنج ی دوازدە نانۆمەترییە، بەدڵنیایە بووم مبایلێکی ئاست نزمی لەم شێوەیە کە بەم نرخە بێت چارەسەرکەرەکە شتێکی سەیر نییە لامان شتێکی ئاساییە دوازدە نانۆمەتری بێت

دەتوانی بەم شێوەیە بەکاری بێنی بەڵام من پێشنیاری ناکەم بۆ یاری کردن بەهۆی ئاستی نەزمی مۆبایلەکە وە هەروەها نرخە کەمەکەی کە وا دەکات شیاو نەبێت بۆ یاری کردن بە دڵنیایەوە نابێ وە لەبیرکەین کە نرخی مۆبایلەکە زۆر زۆر کەمە وە لە ئێستادا لە ئەمڕۆوە دەتوانی لە بازاڕەکانی عێراقدا ئەم مۆبایلە بەردەست بکەی. مۆبایلەکە لە بازاڕەکانی عێراقدا بە ڕامی سێ و بێرگەی سی و دوو گێگابایت بەردەستە وە لەبیر نەکەن کە نرخی مۆبایلەکە لە سەر شاشەکە یاخود ڕوونماکانتانە بینن ئێستاش با بینە سەر باسی ڕوونمای مۆبایلەکە ڕوونمای مۆبایلەکە ئای پی ئێس ئێڵ سی دیە تکا من شتەکی گونجاو بوم بایلێک لەم نرخە وە هەروەها قەبارەکەی شەش پوینت پێنج ئینجە کە بە جدی ئەمە شتێکی گونجاوە لە هەمان کاتدا بەڵام نابێ ئەوە لەبیر بکەین کە ڕونی ڕونماکە یاخود بڵێین دیقەی ڕونماکەی ئێچ دی پڵەسە واتە لە یوتیوب تەنها دەتوانیت بە کوالێتی حەوت سەد و بیست ڤیدیۆکان تەماشا بکەیت نەک هەزار و هەشتا چونکە نرخی مۆبایلەکە زۆر زۆر کەمە لە هەمان کاتدا تەنها دەتوانێت ڕونی ئێچ دی پڵەست پێ ببەخشێت چونکە نرخی مۆبایلەکە خوار و سەد و دە دۆلاریشە واتە نرخی مۆبایلەکە نرخێکی گونجاوە

تۆ پەنجەمۆر یاخود ناسەرەوەی پەنجەمۆرت نییە، نە لە ژێر ڕوونماکەدا نە لە بەشی دواوە نە لە لاتەنیشتەکاندا، واتە پەنجەمۆر لەم مۆبایلەدا بوونی نییە، کە ئەمەش جێگای داخە، خۆزگە پەنجەمۆر لەم مۆبایلەدا هەبوایە، چونکە پێم وا نییە شتێکی زۆر لەسەر کۆمپانیاکە بکەوتایە، لە هەمان کاتدا کاتێ ئەزموونی کردنەوەی ڕوخسارەکە دەکەین هەندێ جار زۆر خێرایە و هەندێ جار خێرایەکەی مامناوەندە، ئەبێ دان بەوەدا بنێین کە هەندێ جار خێرایە و هەندێ جار مامناوەندە، بەڵام پەنجەمۆر لەم مۆبایلەدا بوونی نییە. ئێستاش باسی کامێرەکانی بکەین. لە ڕووی کامێراوە کامێرای سەرەکی مۆبایلەکە سیانزە مێگاپێکسڵە کە من ئەزموونم کرد، چەندەها وێنەم پێ گرت و بینیم کە بە جدی وێنەکانی مۆبایلەکە شایەنی نرخی مۆبایلەکەیە، ناتوانین بڵێین ئاستێکی جوانت پێ دەبەخشێت، بەڵام کاتێ سەیری نرخی مۆبایلەکە دەکەین و سەیری وێنەکان دەکەین دەزانین کە هاوشێوەی یەکن و شایەنی یەکترن. کاتێ دینە سەر باسی کامێرەی دووەمی مۆبایلەکە، کە تەنها دوو کامێرە و فلاشێک لە بەشی دواوە دەبینین، کامێرەی دووەمی هەستەوەرێکی دیپتە کە ئەم هەستەوەرە یارمەتیدەرە لە وێنەی پۆرترەیت واتە بەم مۆبایلە دەتوانیت وێنەی پۆرترەیت بگری پشتەوەی خۆت تەڵخ بێت و هەروەها خۆت ڕوون بیت کە ئەمە شتێکە زۆربەتان ڕەنگە حەز لەم تایبەتمەندیە بکەین کاتێ دێینە سەر باسی کامێرەی سێڵفی مۆبایلەکە کامێرەی سێڵفی مۆبایلەکە پێنج مێگا پێکسڵە واتە ناتوانین بڵێین زۆر باشە و با وێنەیەک تاقی بکەینەوە و سەیری ئاستەکەی بکەین ڕاستەوخۆ وێنەیەکمان بۆ مۆبایلەکە گەر ئێستا با بزانین ئاستی مۆبایلەکە چۆنە با وێنەکە دووبارەکەینەوە دەستم جوڵا دووبارە وێنەکە تاقیەکەینەوە ئەمجارە باشترە بەڵام کاتێک نزیکەکەینەوە هەستەکەی نوێنەکە دیتێڵی تەواوت پێ نابەخشێت بەدڵنیایەوە چاوەڕوانی ئەوە ناکەین کە کامێرەیەکی پێنج مێگا پێکسڵی دیتێڵی تەواوت پێ ببەخشێت لە هەمان کادا دەتوانم بڵێم ڕەنگەکان باشن ڕەنگەکانم بەدڵە تەنیا شتێک کە بەدڵم نەبێت دیتێڵەکەیەتی کە ئەمە شتێکی شتێک نییە جێگای شۆک بێت چونکە کامێرەکەمان پێنج مێگا پێکسڵە بە دڵنیایەوە تووشی سەرسوڕمانمان ناکات بەڵام دەتوانین لێرەدا بڵێین دەشکرا کامێرەکەی باشتر بێت پێنج مێگا پێکسڵ نەبووە هەشت مێگا پێکسڵ بووە وە کاتێ باسی باتری موبایلەکە دەکەین بەڕاستی موبایلێک لەم نرخەدا باتری پێنج هەزار میلی ئەمپێر من لێ ڕازیم و وە دەڵێم شایەنی ڕەخنە نییە چونکە مۆبایلێک ئەم نرخەی پێ بدرێت و بتوانی باترێکی پێنج هەزار میلی ئەمپێریت هەبێت و بەشی تەواوی ڕۆژەکە یاخود زیاتر لە ڕۆژێکت بکات بەڕاستی جێگای دەستخۆشییە بۆ کۆمپانیای ڕیڵمی بەڵام ئەبێ ئاگاداری ئەوەش بین کە بارگاوی کەرەوەکەی لە جۆری مایکرو یو ئێس بییە واتە ناتوانیت کە مۆبایلەکە بە خێرایی بارگاوی بکەیتەوە بەڵکو تەنها بە توانای دە وات مۆبایلەکە بارگاوی بێتەوە ئەمە شتێکی نامۆ نییە بۆ ئەو مۆبایلانەی کە نرخەکانیان نزیکی سەد دۆلارە ئەمە شتێکی ئاساییە، بەڵام ئەوێ ئێمە زیاتر سەیری باترێکی پێنج هەزار میلی ئەمپێری بکەین کە وا دەکات زوو زوو مۆبایلەکە بارگاوی نەکەینەوە. ئەمە تایبەتمەندەکانی مۆبایلەکە بوو بە سادەیی، بەڵام کاتێ دێینە سەر ڕای شەخسی خۆم ئایا مۆبایلەکە شایەنی کڕینە یاخود نا، دەبێ باسی ئەوە بکەین کە خاڵە بێهێزەکانی مۆبایلەکە چییە وە خاڵە لاوازەکانی مۆبایلەکە چییە. ئەم ڤیدیۆیە پێشتر ئەزموونی مۆبایلەکەم کردووە واتە هەم ڕیڤیوە هەم ناساندنی مۆبایلەکەیە، ناساندنمان کرد، وە ئێستا باسی ئەو خاڵانە ئەکەین کە لێی ڕازیم و باسی ئەو خاڵانەش ئەکەین کە ناڕازیم لێی سەرەتا باسی ئەوە بکەم نرخەکەیم زۆر زۆر بەدڵە نرخی موبایلەکە زۆر زۆر گونجاوە ئەمە خاڵێکی بەهێزە خاڵێکی بەهێزی دیکە بوونی باترێکی 5000 ملی ئەمپێریە کە وا دەکات بڵێن موبایلەکە شایەنی کڕینە وە خاڵێکی تر بوونی ڕوونمایەکی کە قەبارەکەی گونجاوە 6.5 ئینج بۆمبایلێک لەم نرخەدا بەڕاستی لە ڕووی ڕوونماکەیەوە لێی ڕازیم هەرچەند ڕوونیەکەی حەوت سەد و بیستە ناتوانین بڵێین خاڵێکی لاوازە حەوت سەد و بیست لەم نرخەدا بەڵام دەتوانین بڵێین قەبارەی ڕوونماکە لەم نرخەدا شتێکی گونجاوە بۆ بەکارهێنانی تۆڕە کۆمەڵایەتیەکان و بۆ ئیشەکانی ڕۆژانەت شتێکی گونجاوە و ئەگەر باسی خاڵێکی لاوازی مۆبایلەکە بکەین ئەوەیە کە پەنجەمۆر لەم مۆبایلەدا نییە پەنجەمۆر ناسەرەوەی پەنجەمۆر لە هیچ شوێنێکی مۆبایلەکەدا نییە کە من چاوەڕوانی ئەمە نەبووم و بە خاڵێکی لاوازی مۆبایلەکەی دانێم. بەڵام کاتێ دێن سەر باسی ڕۆنی ڕوونماکە، قەبارەی ڕوونماکە خاڵێکی بەهێزمان پێ بەخشی چونکە بەهێز بوو گوا ئەبێ بڵێین حەوت سەد و بیست یش خاڵێکی لاوازە تەنها دەتوانین بە حەوت سەد و بیست سەیری ڤیدیۆکان بکەین بەڵام لە بەهۆی نرخی مۆبایلەکەەوە ناتوانین ڕەخنەی لێ بگرین چونکە نرخی مۆبایلەکە نرخێکی کەمە نزیکە لە سەد دۆلار ئەمە وا دەکات کە من بڵێم شایەنی ڕەخنەیەکی گەورە نییە، تێ بوەرن ڕوونی حەوت سەد و بیست لەم مۆبایلەدا. لە کۆتاییدا ئەوەتان پێ ئەڵێم کە ئایا ئەم مۆبایلە بۆ کێ شایەنی کڕینە و بۆ کێ شایەنی کڕین نییە. ئەم مۆبایلە بۆ کەسانێک شایەنی کڕینە کە ڕۆژانە خەریکی تۆڕە کۆمەڵایەتەکانی فەیسبووک و ئینستاگرام و تیک تۆک و یوتیوب و پەیوەندەکانی ڕۆژانە و وێنە گرتنی ئاسایین بۆ ئەم کەسانە گونجاوە. بەڵام کاتێ دینە سەر باسی خاڵەکانی تر، ئەو کەسانەی کە یاری پەبجی یەکەن ئەو کەسانی کە مبایلێکی وێنەیەکی جوانیان ئەوێت ئەو کەسانی کە مبایلێکی زۆر زۆر خێرایان ئەوێت ئەو کەسانی کە مبایلێکی پێرفێکتیانەوێ بەگشتی ئەیانەوەی مبایلەکە بۆ هەموو ئیشێک بێت ئەم مبایلە مەکڕن چونکە ئەم مبایلە نرخەکەی کەم و ئاستەکەی نزمە بەڵام بۆ ئەو کەسانی کەوتم شایانی کڕینە ئەتوانن بیکڕن و بەکاری بێنن بێ کێشە چونکە نرخی موبایلەکە کەمە و تۆ موبایلێکی ئاست نزمت دەسەکەوێت لەم نرخەیە هیوادارم ڤیدۆکە سوودێکی بچووکی هەبووبێت و نەڵێن کە بیرواڵا باسی خاڵی لاواز ناکات ئەوەتا باسی خاڵی لاواز و بەهێزی موبایلەکەمان کرد وتمان بۆ کێ گونجاوە و بۆ کێ گونجاو نییە ئەگەر سەیری تەواوی ڤیدۆکەت کردووە سوپاستەکەم و سوپاس بۆ ئەوەی کە تاکو ئێستا بینەری ڤیدۆکەیت و لە کۆمێنت بۆم بنووسە تا کۆتایی چونکە گرنگە بۆ من بزانم کێ تا کۆتایی بینەری ڤیدۆکانە دووبارە سپاس بۆ تۆ تا ڤیدیۆیەکی تر لە چەناڵی یوتیوبی بیرواڵا منە بیننەوە سپا دەیەق بن خواگەدارتان بێت.